Abagusii b'aminto emambia engiya nabakwanire ndonsi ase more, buna nachigete kobatebia abwo rituko rigoro eye ekorokwa Enogo TV. Enogo, yaani enkwana, enogo, tonoge, tokwane. Aa iga noo togokwanera siasa yaito y'ekegusii, kabira chinde chitari koigwa. Aa noo tokobekana boronge buna omogusii, tochokane erinde togwenere. we are not going to relent yaani ntori gochi koira ng'ora igo togoitana tosunyorane torusanie ebikombe toigorane amato toitane mpaka tochie eraini kera omonto abwate eraini eyemo oyo tari aroro abagusia aba mbatebie egento gete ogende bogere bogere bono iga buna togokwana abanto nabo bagokwana bobe igoro ya epresident iroka riria bakona korwana na Raila nabo okonyora abanto bagokwana bobe igoro ye pre nonye mbono mbare bagokwana bobe igoro ye president lakini ituko ndiri oranyore omogere gakogenda omokutano osiasa akwane Raila bobe this no day ituko ndiri. Nabo bagoitana siasa eria yabo ya nkari iga baitana baitana ba lakini igo ba keep it the lens omogaka okorokwa ng'a Raila Amolo Odinga mbari komokuna ase ki? Omogaka oria nere okogenda obaga Raila orwanire ekerogo ki'oboraai amatuko amange, tana koira, lakini iga asikire, ase engencho abagere bonsi pi bamosigete naende bare magega yaye. Naki okorora omonyamate akona goakera ontimbu maate abogere, gakonyora chipaara okobabogere, gakonyora chichiiro okobabogere. gakonyora chinyagitari okobabogere, gakonyora chisukuru okobabogere, ga yaani bogere noo aagete ontimbu ase engencho yaki, ase engencho y'omogaaka okorokwa Raila Amolo Odinga. Irana boikoyo, boikoyo Gachagua niga akoria abaikoyo mpaka akarama Uhuru Kenyatta, akamotinyeria ase agasoa eserekari ya William Ruto. Bono iga, buna baetanete na Ruto, abaikoyo batebire ng'a kebe nkiamonyene, babwatire Gachagua ebabegete iga arire koma, nao bagotara nere, bagoteba ng'a egekoba nkeba Gachagua noyoito, rero Gachagua Mount Kenya omokwane bobe, igo okoegwa chimberu. Moses Kuria basinyire kogenda oo. Kindiki osinyire kogenda achire gokora omokutano ororo, rero iga akorangeria abanto korwa ase obatarakaniti, korwa ase abameru, obaira Nairobi. Ground tagochia oo, ase ki? Rigati obwatire eground keri otamire nakerokio. Abagusii togotebani ng'a gaki nonye torogire, nonye togaetaine, nonye togakonire ase omoyo bw'ogwancha, ninki intwe totachere amo Monyete, eriogi eri moigwete ria siasa isi ka, eburukana eye moigwete ya siasa isi ka, ase eng'encho Matiang'i ebugiri, tarateba, ase eng'e egachia gooncha okaborera ng'a aah abanto ba kai Matiang'i araborie obopresident, yaani bono abanto bachakire esukuru otware goteba ng'a butterflies in the stomach. Yaani abanto bachakire ebigwakwenda bigotegia ebigwaku ebigwaku mambia bakoboka ba matiang'i ng'ai are mambia ba matiang'i ng'ai are mambia ba oyio matiang'i iga achire iga araborie yaani esagasaga ere gusii people are un banto mbare settled ase ki matiang'i iga achia kwaora agachia koboka ng'a wawawa iga onde abe president bono yaani igo rioka abanto bachakire goaka emesosi ino ime Buna ogusie Nyasae ore moyo, bono intwe rende inki ekibe ng'a otorogete? Hm? Gaki, motagwancha abagusie baminto ande onsi ase more, ense engima ebe nkenya ore ebe n'isiko ya Kenya, mware gwancha ase omoyo bw'ogwancha. Totige obochinga na obosiasia bw'okona-gorika ebisongo tokorama amatianyi. Tosike matiang'i buna abagere basigete Raila Odinga. Aiga gusii omochandete oyo. Naro riria abande bakona gotirigoya eh ababunge mbare gusii igaa bakona gotirigoya eh bakona gotirigoya ng'a ang'e tore kobeka ebiranya ang'e eh ababunge mbare bakona gotirigoya igaa ebi ng'a ebiranya ng'a ang'e tore kogachia ebiranya Ogocha amatanga gokwana matiagi bobe twagoeti kando twakoa ebinyarare twagosangururiri emigo twakobwatoka kwagenda mpaka obochinga bokee abagusii tokwane eriogi eri mono ritorasikane. Matiangi tari lasima abwe chikura lakini ekero more amo mobwate omonto okuya ebuge iga abanto banyegera okuya ebuge iga abanto begosa egesaku kende ekegosikwa. Bokere iga Raila agochia kobuga ng'a ng'we eserekari yaikaranse anse, Raila ochia koigwa ng'a ng'a akai omogaka oyo ng'aki ateba, abanto bachaka ko goaka amasaku, that is the unity we want buna omogusii. Naende gochakera rero, mbuya, aye onye kore UDA aka siasa ya UDA, monto taiyo okogokani, lakini orusie matiang'i ase omonwa oo. Ee, aye siasa eye ya UDA ayaaka kwana aora teri goya kura kora eki ogokora lakini orende omonwe oo tokwana amatiang'i bobe ee bono ee nabo ere serious igo. Ekiagera bogerete okogenda matanga okwane Raila bobe, ogwakwa ebiranya ebiruruse, eki naki togochia gokora gusii mpaka tobe eraini. Inye omonto bwangire gotoreta amo, bono tokoretana amo by force by fire. Nari morakurukute amato, tu tutakimbisana, tutakanyagana, tutakururana mpaka toche erebu. Enchera etokona gosiarokana ng'a kera omonto iga are kefie ake, siasa iga agare eground inwe aka, eh eground iga aka siasa, minyokane na simba, minyokane na onde, isaa igaa igaa eground ase tore aa, igaa minyokane igaa UDA, ODM, wapi, kimbisana, lakini morende chimeme chiaino. Korwa ase omonto okorokwa ng'a Matiang'i, nonye Emaraga, yaani Abagusii baria bakomach kororekana ng'a mbare at the national grid, gaki bae amasikani. Nari torasikwe, Abagusii tokwane in one voice, Matiang'i atenene ekerogo kia obo, kia obo president, Nyasae kagwanchaire ni sawa, lakini naende naende a pirate badeine tokonye ng'a yaani oyogochia koba epresident 2027 onye tari ere, goika tari natebe ng'a ki, egesaku kia omogusi ekere amo, ng'a obabegete amo, nyarebe omonto oyio morangeri, omonto oria ogende omaye gobatebia ng'a mombogo, onye gotagete ekura ya omogusi eye. Endwa Carriage korwa Kisii Town mpaka Maate, Maate Chebirate nari torache asore. Onye gotagete ekura ya omogusii, tafadhali Endwa Carriage korwa Kisii daraja moja egende Ekerenyo etamboke gochia Maate bo Kalenjin igo inchererete eyo because bogera. Ekero chipresident chiabuire chikura, igo bakoenda barigia omogaka okorokwa Raila, Raila obatebi ng'a omanyete, naigure abanto bagoteba ng'a Raila are selfish, naigure abanto bagoteba ng'a omanyete, Raila obatebi ng'a tegerera abangwana aba, ee eserekari ngocha ande inche kare ang'e chibilion ikomi chiane, lakini naende away from that, abana bane goika mobarigerie endagera, chipara, kende bogere my friend nonye chipara chire osiri. eh, tari epaara eye eya Ahero, eh, ekero kwarure agwo ase ejunction nere aria egoconnect eyende yagenda Kisumu, eyende yagenda Eldoret, eyende yagenda gochia Motu yachia kogenda chiruti echi agochii eh, kwerende gochi gochi gochi gose nkai, e- einterchange eye rosiria aria ere classic and quality. Einterchange tobwate maata ataracha iga akwo rende aa junction Kisii town iga adaracha einterchange eria yachete ekero amatiang'i arenge sies ekero mobwate abarai nabo mosikire ekerenge eke going forward etangaso togochi kobeka Monto onde bwensi ogokwana amatiang'irwa oba amatanga gose omokutano onde bwensi within the territories chia Kisii na Nyamira aurwe emicrophone aikaranse. Period. Nyasae abasibie abagusii baminto tobekane amo tosukie egesaku bosio. Mbuya mono.